Gepleşigimiziň bu günki sany Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda ýerleşýän Berk papda ýazgy edilýär. Gepleşigiň bu günki sanynyň myhmanlary bolsa ýaş estrada ýyldyzlarymyz Şasenem Babaýewa hem-de Resul Çopanow. Resul, Şasenem, gepleşikde hoş gördük. Sag boluň halypa. Ilki bilen mähriban tomaşaçylar size myhmanlar hakynda gysgaça maglumaty ýetirmekçi. Biziň zehinli aýdymçymyz Resul Çopanow bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylyň on dokuzynjy sentýabrynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Kirpili obasynda eneden bolýar. Maşgalada jemi iki oglan, iki gyz, özi üçünji çaga. Iki müň bäşinji ýylda Bäherden etrabyndaky on birinji mekdebi tamamlaýar. Biziň zehinli aýdymçymyz Şasenem Babaýewa bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylyň on dördünji dekabrynda Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Gammarbaba obasynda dogulýar. Maşgalada üç gyz, bir oglan, özi ulusy. Iki müň on birinji ýylda Ýolöten etrabyndaky altynjy mekdebi tamamlaýar. Bu myhmanlar hakynda gysga maglumatlar boldy. Indi umuman aýdym-saz sungatyna gelşiňiz hakynda bir özüňizem gürrüň berseňiz, Resul, aýdym-saza nähili höwes döredi? Ilkinji halypaň, ilkinji aýdan aýdymyň? Mergen halypa, aýdym-saza gelmegime bir aýdymçy bolaryn diýmän nemem ýokdy, pikirim ýokdy. Pikiriňde-de ýokdy. Näme bolmagy höwes edýärdiň? Kirpil obasy esasy maldarçylyk da. Maldarçylyk da. Şonuň üçin goýun bakýadyňmy? Goýun hem bakýadym. Şeýlemi? Hawa, düýe-de bakýardyk. Tüweleme. Çopançylyk bilen gezip ýördük-de. Onuň bir aýdym-saza höwes döretmegine bir bir aýdymçy Pälwan Halmyradow gowy görýärdim, şony diňläp, zapis çykylan diňläp. Şol esasy sebäp boldy-da meň aýdym-saza gelmegime. Öz maşgalaňyzda-da aýdymçylar bar öýdýän bagşy, Çary kakyň bagşy dälmi? Bar, hawa, hawa, Çary dädem, Çary Çopanow, dutar bagşy, dädem, kakamyň jigisi. Obada başga näme, aýdyma hiňlenýärdiň, ýöne Pälwanyň ýolundan hiňlenýärdiň, dogrumy? Pälwan, mal bakyp ýörkäň. Hawa, ýüregime ýakyn görüp, şol aýdymlary diňläp. Birinji aýdan aýdymyň näme? Birinji aýdan aýdym şu obamyzda bir Amanmyrat Çaryýew diýip bir kompozitor bardy. Bäherdenden. Begoň kakasy däl mi? Begoň, Begoň kakasy. Şulara bir maslahat beripdi adamlar bir baryp gör sesiň barla diýip gör seň ýaman gowy sesiň bar zat diýip. Ondan şu kompozitor Amanmyrat Çaryýewiň ýanyna bardym. Bir Halypa şuny ýaly şuny ýaly bir aýdym aýtmana höwesim bar ony bir nähili sesimi barlap kim edip bolýam diýsem bolýa hany gir studiýa diýip studiýa girip aýdym aýtdyrdy bir aýdym aý seň gowy sesiň bar eken sen aýdym aýtmaly zat diýip maslahat beripdä Aman Maçaryýew

aýdan aýdym. Indi muşdaklaryň geljekde ýakyn günlerde senden nähili aýdymlara şekilli aýdymlara garaşmaly? Muşdaklar nesip bolsa täze öňümizde baýramçylyklar bar toý baýramlar şolara täze täze aýdymlar söýgi aýdymlaram bir watanymyzy gözel watanymyzy wasp edýän aýdymlar işläp otyrys nesip bolsa. Guş dokma munuň dykgatyna ýetirer. Maňa nesip boldy. Kim, haýsy kompozitorlar, şahyrlar bilen işleşýäň? Şu bada okuwymyzda Kerim Hally bar. Hä, şahyr. Hawa, ýaş oglan şol. Hawa. Sözlerimi zatlamy neme etdirýän, kömek edýär. Muslim diýip bir oglan bar. Ataş Jumaýew bar, şular bilen işleşýäs studiýada. Ony mundan beýlägem üstünlik. Hawa sag boluň halypa. Şasenem Garyp nirede? Garyp paka ýok. Garyp intek ýok. Hawa. Bolýa. Aýdym saza nähili başladyňyz? Aýdym saza aslynda kiçilikden höwessim bardy. Onuň nirede çäre geçirilse ýa-da şu mekdepde bolýamy obamyzda ýörite klub bardy şo kluba gatnaşýadym. Eý şo kluba gatnaşýanmy kakam gownemeýärdi onuň şoň üçin sungatdan biraz daşlaşdym. Ýöne maňa esasy itergi beren zat Gülälek Aşyrowa diýip talantly şeýle mahmal owazly zenan bagşymyz bardy. Şonuň bir Owadan aýdymy bardy. Şol aýdym şu sungada täzeden ýene gelmegime bir uly höwes döretdi. Şondan soň ýene-de aýdym-saza başladym. Birinji aýdan aýdymyň? Birinji aýdan aýdymym

Birinji aýdan aýdymym şo boldy. Soň wagtyň geçmegi bilen Türkmen owazy teleýaýlymyna Läle diýip bir aýdym işledim. Aýdymy işläp aýdyk goýanyma bir iki ýyl geçenden soň klip etdim şol aýdymy. Onnoň Aslynda kakamdan gizlin, öýdäkilerden gizlin etdim onuň Owaza gitmeli güni uje aýdylýa öňünden welin şol görüp bir zat diýäýjek ýalak gorky boldy mende onuň. Ilki ejeme jaň etdim. Eje şunýalak klip işledim Owazda goýberýä. Aýbegent aýtdym. Ýy kakamam şondan soň bir Ak pata berdi. Göwnemeli boldumy kaka? Göwnemeli boldy. Aý, umuman, meň öz diýenligim olaryň närazylygyna, umuman, nähili diýeýin, razylygyny almak meň maksadym boldy-da. Onda Mukamyň syry kinofilmindaky ýaly bolupdyr-da. Kakasy göwnänok-da aýdymçy bolmagyna, bagşy bolmagyna garşy çykýar-da. Hawa. Aslynda şu telewideniýäni göremde, Türkmen owazy teleýaýlymyny göremde, menem şular ýala klip etsem, aýtsam diýýädim. Onuň Läläni işlemegimiň düýp sebäbi Mukamyň syry diýip türkmen telekinofilmi bar. Şo kinofilmde-de Didar bagşy gürrüňdeşlik geçirýärler, a şonda oba gyzlary läle kakýar, a şo läle kakanda kompozitor Nury Halmamedowyň bir ýazan sazy bar, şony has özüme ýakyn saýdym-da, läläni halk döredijiliginiň esasynda işledim, sazyny Şatlyk Amannepesow, I sözlerini şo kinofilmdenem aldym, onuň harp döredijiligindenem gözläp, kopiýalaşdyryp şeýdip işledim. O-da nesibämden. Olam şowly çykdy. Şowly çykdy. Indi geljekde tomaşaçylar, muşdaklaryň nähili aýdymlara, şekilli aýdymlara garaşmaly? Aslynda özüm halk aýdymy aýdýan-da, onuň edil şu wagt Medlenny bir aýdym işledim. Nesip bolsa ýakynda sanjy günlerden Tomaşaçylara halka ýetirersiň. ýetirjek hawa. Tuweleme üstünlik arzuw edýäs Sag bolun. ikiňizede. Onda gepleşige taýynlanarsyňyz dogry dälmi? Hawa. Kitap okarsyňyza. Hawa. Hormatly Arkadagymyzyň Ile döwlet geler bolsa diýen kitabynda şony okaýan. Has dogrusy, aýdym-saz hakynda ýazylan onuň özümize ýakyn-a, şony okadym has dogrusy. Aha. Onda, Resul, aý, siz-ä indi institutda-da okaýansyňyz, dogry dälmi? Hawa, arkadagymyň kitaby. Onda başlabereliňmi? Başlabereli, başlabereli. Mähriban tomaşaçylar, biz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşiginiň birinji tapgyryna başlaýarys.

Sesi ýüreklere derman bilbiliň. Mähriban tomaşaçylar, siz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on dokuzynjy sanyna tomaşa edýäňiz. Gepleşigimiziň bu günki myhmanlary, ýaş estrada ýyldyzlarymyz Şasenem Babaýewa hem-de Resul Çopanow. Indi biz birinji tapgyrymyza başlaýarys. Birinji tapgyrda her haýsyňyza aýratynlykda üç sany sowal bar. Her sowalyňam Dört sany görnüşli jogaplary bar, haýsam bolsa biri dogry. Resul, jentlmen hökmünde sizden başlaýalymy? Başla, başla. Ýurdumyzyň haýsy sebitinde ady belli pälwan bolupdyr? Şonuň ady bilen bagly Pälwan daşy diýilýän ullakan daş bar. Indi Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabynda şu maglumat bar. Ýurdumyzyň bir sebitinde şeýle bir güýçli pälwan bolupdyr. Oba sirk gelýär. Şol sirkde-de ýaňky pälwan aýy bilen hem söweşýär, aýyny ýeňýär, aý garaz, arslan bilen söweşýär, arslany ýeňýär. Şoň ýaly bir güýçli pälwan bolupdyr. Şol esasynda geçen asyrda bir film hem taýýarlapdyrlar. Hmm. Şol maglumat bar. Şol pälwan hem tutuş ýurda abraý getiripdir. Hmm. Şol döwürler Pälwan daşy diýen bir daş bar. Şol ýurdumyzyň haýsy sebitinde ýerleşýär? A. Hmm. Köpetdag, B. Balkan, C. Köýtendag, D. Gubadag. Bir daglyk ýerlerde ýerleşýär-de şol Pälwan daşy diýip, integem bar şol daş. Olam şol Pälwanyň ady bilen baglanyşykly-la, ýaňky aýdanym. Köpetdag sebitindemi ýa Balkan daglarynyň sebitindemi ýa Köýtendagdamy ýa-da Guwadagdamy? Men şu jogaba halypa Köýtendag diýip alýan. Köýtendag? Köýtendag diýip alýan. Jogap, Resul Çopanow dogry. Köýtendag sebitlerinde güýçli pälwan bolupdyr. Geçen asyrda şo hakynda filmem taýýarlapdyrlar. Şo bir daş bar, Pälwan daşy diýip, olam şo Köýten daş egitlerinden. Şo gap dogry. Birinji tapgyryň ikinji sowaly Şasenem siz üçin şeýle. Bir adam ilmde ama öwünýämişin-dä, meň hiç haçan Lukman Hekime işim düşmez diýýämişin. Munam Lukman Hekimiň talyplary öz halypasyna gelip aýdýarlar. Onsoň hekim aýdýar, Baryň-da gidiň, şol adam häzir näme işleýär diýýär. Indi gyşyň güni barýarlar, seredýärler, derläp çaý içýärmişin. Öýünde derläp çaý içipdir diýip habar berýärler. Onda gizlinlikde şoň atyny boşadyň diýýärler. Ýaňky lukman hekim talyplaryna maslahat berýär. Bularam gelip muň atyny boşadýarlar. Atyny boşadýarlar, o ýaňky adamam aýakýalaňaç daşaryk çykyp atyny daňýar, ýenedýär. Gelip, öýüne gelip bir zat, bir hereket edýär. Munam gelip aýdýarlar lukman hekime, lukman hekimem aýdýar, Onda ol dogry aýdypdyr, ol hiç haçan lukmana iş düşmez ol adamyň diýýär. Ýaňky adam şol sowuk ýere çykypam ýene yzyna gelip, näme edipdir? Dört görnüşli jogap bar. A. Aýaklaryny ýyly suwa sokupdyr. B. Bürenip ýatypdyr. Ç. Sowuk suwa düşüpdir. D. Maşk edipdir. Indi häzir güýz aýlary-da, howaňam çalyşýan wagtlary. Birdenkä yssy ýerden sowuk ýere çyksaň, yzyňa girseň, ata-baba gelýän melhemem bar. Ýaňky adam şony ulanypdyr-da, ýa aýaklaryny ýyly suwa sokup oturypdyr, ýa bürenip ýatypdyr, ýa sowuk suwa düşüpdir, ýa-da maşk edipdir. Hormatly Arkadagymyzyň ýazan kitaplarynyň içinde Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabynda şu ýaňky beren soragyňyzyň jogaby aýagyny gyzgyn suwa sokýan bolmaly. Sebäbi sowuk aslynda dabandan geçegen bolýada şoň üçin şo jogaby saýlaýan. Şo jogaby saýlaýaň. Hawa. Şeýlelik bilenem Şasenem Babaýewa birinji tapgyryň birinji sowalyny bilmegi başarmady. Ol adam ýyly suwa sokup oturypdyr, dogry. Be, kitapda ýalňyş okaýdymmykam diýip güman gitdimi? Dogry, dogry, jogap dogry. Indi Resul Çopanow birazjyk taryha, edebiýata-da baraly. Seljukly döwletiniň atly bir weziri bolan, baş weziri bolan, adyna-da Nyzamylmülk diýýärler. Şol Nyzamylmülk özüniň haýsy eseri bilen meşhur bolupdyr? Nyzamylmülk bir eser ýazypdyr, şol eserem häli-häzirem gymmatyny ýitirenok, bir taryhy gymmatly eser hökmünde saklanýar-da. Nyzamylmülküň galamyna degişli. A. Oguznama B. Seljuknama C. Syýasatnama D. Şanama Kömekleriňizem bardyr. Üç, üç sany kömek bar. Alyp baryjyň kömegini ulanybilýäňiz. Kimdir birine jaň edip kömek sorabilýäňiz. Internet üsti bilen hem kömek bar. Nyzamul mülk. Nyzamul mülk. Bu kitapdan-a däl eýdemem. Ýok, kitapdan däl, şeýle. Mergen aga Şu sowala men Seljuknama diýip. Seljukly döwletiniň baş weziri Nyzamylmülk eger Seljuknama diýip ýazan bolsa, men beýle aňsat soragy goýmazdym. Arasynda bulaşdyrýanja jogaplaram goşaýan-da men. Resul Çopanow. Tapawut ýok, Seljuknamany aljak diýseň Seljuknama diýibilýär. Oguznama, Seljuknama, Syýasatnama, Şanama. Kömek etjekmi? Kömek edäýin. Şanamany saýlaýan. Sen şanamany saýlaýan. Senem Seljuknamany saýlaýan. Şeýlemi? Hiç kime jaňam etjek däl, Alyp Baryjanam kömek aljak däl, internet üsti bilenem. Resul. Haýsyny saýlaýaň? Şeýle göni. Göni, haýsyny saýlajak? Menem şanamany. Senem şanamany saýlaýaň. Kömek gerek däl. Ýalňyşsaň menden näme aýdýanyň bilen. Ýok, hiç kime jaňam etjek. Hiç kime jaňam etjek däl. Ýok. Şanama, dogry dälmi? Ýüz göterim anyk jogabyň şol. Hawa. Bilmeseler begenýänler men. Şeýle bir erbet häsiýetim bar-da. Myhmanlar bilmeýär bolup begenýän. Bir hili ýüzümde ýylgyryş alamatlary peýda bolýar. Şeýlelik bilen mähriban tomaşaçylar Resul Çopanow Nyzamulmülküň Syýasatnama diýen eseriniň bardygyny bilenok eken. Jogap ýalňyş, Şanama däl, Syýasatnama. Syýasatnama. Syýasatnama. Şasenem Babaýewa şeýdibine Resul Çopanowa utdurdyň-a, dogry dälmi? Men dil ýaşyny etmedim, aýtdym-a öňünden. Men dil ýan däldirin, kömegim al. Dil ýaşyny etmediň-ow, kömegim al. Bolýa, dil ýaşyny etmedik bolsaň, Şanamany saýladyň dälmi? Äý, tüýs jüpüne düşäýdi-de. Size birinji tapgyryň ikinji sowaly şeýle. Şanama eseriniň awtory kim? A. Abdysetdar Kazy. B. Abulkasym Firdöwsi. Ç. Alyşir Nowaýy. D. Abdyrahman Jamy. Abdysetdar Kazy. Abdysetdar Kazy. Anyk jogabyň şomy? Şo bolmaly. Okadyňmy Şanamany? Ýok, okaman. Okaňok, ýöne bilýäň, dogrudanmy? Edebiýata geçdiňiz. Dogrumy? Kömek aljak däl. Urupdyr-aý, ony-da kömek edäý. Alyp baryjyň kömegini aljakmy? Peýdalanaýyn. Resmi taýdan alýaň, dogrudanmy? Bir şaň haýyşy bilen, buýrugy bilen ýazylan eser-dä, şonuň üçin şanama diýilýär, dogry dälmi? Hawa. Olam, olam F harpdan başlaýar diýenini awtory. Abdysetdar Kazy, Abulkasym Ferdöwsi, Ç. Alyşir Nowaýy, D. Abdyrahman Jamy. Ferdöwsi. Ferdöwsi. Hawa. Alparjyň kömegi bilen bildiň. Şasenem Babaýewa, hakykatdanam, Şanama Abulkasym Ferdöwsiň eseri. Dowam edýäs. Birinji tapgyryň üçünji sowalyny meşhur türkmen alymy Mahmyt Zamahşaryň Ýagşyzadalaryň bahary atly eserinden aldym. Özem bi eseriň ady Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabynda getirilýär. Şol alyma, türkmen alymyna şoň eserine uly buýsanjyny hormatly Arkadagymyz beýan edýär-de şo kitabynda. Şoň üçin hem şo Mahmyt Zamahşaryň kitabynda özem biziň öz türkmen dilinde şu Garaşsyzlyk ýyllarynda çap bolup çykdy. Ýaşyzalaryň bahary atly kitaby türkmen alymy, arap diliniň grammatikasynyň esasyny düzen beýik meşhur alym. Şol alymyň, Mahmyt Zamahşarynyň Ýaşyzadalaryň bahary atly kitabynda şeýle bir maglumat bar, Resul üns bilen diňle. Pylan guşdan wepadar guş ýokdur diýýän. Haýsy guşdugyny bilmeli-dä. Eger erkegi ölse, urkujy guş başga bir guşy ýanyna ýakynlaşdyrmaýar. Ol tä ölýänçä onuň üçin gugullap gezýär diýýär. Dört görnüşli jogap bar, haýsam bolsa biri dogry. A. Kepderi. B. Gögerçin. Ç. Gumry. D. Serçe. Mahmyt Zamahşary öz eserinde Eý, her her mowzukdan bar dagy näçe bap, her mowzukdan bar şol guşlara bagyşlanan mowzugynda şeýle bir maglumaty getirýär-de, Pylan guşdan wepadar guş ýok diýýär diýýär, eger erkek ölse diýýär, beýlekisi diýýär, tä ömrü ötinçä diýýär, başga guşy ýanyna getirmeýär diýýär. Men şu jogapdan. Kepderi, gögerçin, gumry, serçe. Men şu jogapdan gumryny alýan. Üç. Bolýa, gumry. Gumry diýip alýan. Anyk jogabyň gumry. Hawa. Anyk jogabyň gumry bolsa, onda jogap dogrumyka? Jogap dogry. Gumry. Gumrydan wepaly jandar ýok diýýär-dä. Şo diýip eşitdim-dä. Eşitdiň. Sebäbi türkmende aýdýar, goşa gumry ýaly diýip, ýaş juwanlara aýdylýar. Şasenem, saňa-da şol kitapdan, Mahmyt Zamahşaryň Ýagşyzadalaryň bahary atly kitabyndan şeýle bir maglumat. Emewiler halyfy Mugawyýa hezreti Alynyň ogly Hasany öldürtmek üçin kime ýüz müň dirhem berýär? A. Aýalyna. B. Nökerine. Ç. Goňşusyna. D. Dostuna. Ýagny bu ýerde taryhy waka beýan edilýär-de, Mahmyt Zamahşaryň şol kitabynda aýdylýar, Mugawyýa diýýär, Hezreti Alyň ogly Hasany, Ymam Hasany öldürtmek üçin diýýär, şol Hasanyň bir zady bilen aragatnaşygy çykýar-da, şoňa ýüz müň dirhem berýär. Hezreti Hasanyň, ýagny şol Ymam Hasanyň nämesi Mugawyýadan ýüz müň dirhem alýar Hasany öldürmek üçin. A. Aýaly, B. Nökeri, C. Goňşusy, D. Dosty. Taryhy fakt, maglumat şu. Özem Mahmyt Zamahşaryň şol kitabynda bar, Ýaşzalaryň bahary atly kitabynda bar. Nökerine berýän bolaýmasa, bilemok, okamadym. Hiç kime jaňym etjek däl, internet üsti bilen okamaga aljak däl.

Ýok. Indi aýalyny aýyrýar. Aýalyny aýyrýaň. Nökerinem aýyrýar. Nökerinem aýyrýaňmy? Goňşusymyka? Goňşusy, dosty galýar. Şolarmy? Ýok, nökeri. Nökerimi? Nökerini saýlaýaň. Wagt uzaldy bolmasa turjak däl. Nökeri. Boldy anyk jogabyň şo dälmi? Hawa. Şasenem Babaýewa. Ah sen zenan maşgala-da. Şonçy zenan maşgala beýdip biler öýdeňok-da. Resulada erkek adam. Aýal maşgala-da azy bilýä, bilýä. Dogrumy? Aýalyna. Hezreti Alyň ogly Ymam Hasany öldüren aýaly. Mugawyýaň tabşyrygy bilen ýüz müň dirheme öldürýär, awy berip öldürýär. Kitapda şol maglumat bar. Ýaşydalygynyň bahary.

Biraz gynançlylak fakt bolmagy mümkin, ýöne öz türkmen alymymyz Mahmut Zamahşaryň şol kitabynda bar, şoň üçin getirdim. Onda näme? Birinji tapgyryň sowallara gutardy. Bir aýdym diňläris-de, yzyndan başlaberis ikinji tapgyra. Bolýamy? Bolýar.

Serdarym. Mähriban tomaşaçylar, siz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on dokujy sanyna tomaşa edýäňiz. Gepleşigimiziň ikinji tapgyryna başlaýarys. Şasenem Babaýewa hem-de Resul Çopanow biziň myhmanlarymyz. Ikinji tapgyryň birinji sowaly, Resul, siz üçin şeýle, Adam bedenindäki ähli agzalaryň atlary bar. Indi, burnuň aşagyndaky ýokarky dodagyňam ortasyndaky çukurjyga näme diýilýär türkmen dilinde? Şujagaza. Hiç bir ady ýok öýdýän. Ady ýokmy? Ady bar oň. Barmy? Hawa, bar. Bir ady bar. Ýöne, ýaýramadyk-da, köp kişi bilenok. Jogaplary aýtjakmy? Ikinji tapgyrda gynansak-da. Jogaby aýdamak ýok. Görnüşli jogaplary ýok. Kimdir birine jaň edip bilersiňiz. Alparjyň kömegini aldyňa? Almadyň. Aljakmy? Alaýyn. Aljakmy? Şuny alaý sana. Şuny alajakmy? Adamyň şu ýerine çukurjyga türkmen dilinde patallak diýilýär. Patallak. Patallak. Ikinji tapgyryň birinji sowaly şasenem siz üçin şeýle. Aşaky dodagyň ýokarky gyrasyna näme diýilýär türkmen dilinde? Ine, bujag-a derek. Şoňam bir ady bar eken-dä. Kimdir birine jaň edip, kömek sorap bilersiňiz. Bujaga çukurjyga patarlyk diýilýän eken. Şu aşaky dodagyň aşajygy bar, ana, gyrajygy. Şoňa-da bir zat diýilýän eken-dä. Ady bar oň. Bilemok. Ne bilýän bardyram öýdemok. Ine şu wagt men näme edýän? Men kömek edip bilýän. Hany. Hyrş diýdi. Näme gülýäňiz? Bilemok. Bileňok. Resul kömek edäýsinmi? Hawa, kömek edäý. Hyrç diýilýär meň pikirimçe. Hyrç diýilýär. Tä men hyrçym diýişedim-dä. Resul türkmen sözlerini bilýän ekeniň görýäň. Şeý, şeý diýilýär, hyrçyny diýişjek diýilýär-ä. Şu, şoňa hyrç diýilýän eken. Hyrç. Ine, Resul şeýdibem Şaseneme kömek etdi. Ikinji tapgyryň ikinji sowallary Meň gowy görýän mowzugym dünýä ýurtlarynyň paýtagtlary. Pylan ýurduň paýtagty nire diýen welin pikirlenýärler ony. Gyzykly bolýada. Resul. Pakistan Yslam Respublikasynyň paýtagty nire? Pakistan. Pakistan bilen Pakistan bilen biziň Türkmenistan näme baglanyşdyrýar? Bilýänsiňä dogry dämi Türkmenistan. Ýok. Hä serhet bamy Pakistandan aramyzda serhet bar diýip. Serhet ýok. Serhet ýok a. Indi göz öňe geldimi Türkmenistanyň kartasy. Ýa diýjek bolýam haýsy ykdysady bähbitler baglanyşdyrýar bizi. Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirijisi. Gaz geçiriji. Hawa şu wagt uly depginler bilen gurluşygy alnyp barylýar. Oň gapdaly bilen hem näme Türkmenistan, Owganystan, Pakistan elektrik geçirijisi. Elektrik. Onça Pakistanyň paýtagty nire? Pikirlenjekmi, jaň etjekmi? Düýn jaň etip Şa senem bilýäňmi sen? Bileňokmy? Jaň etjekmi? Jaň edip göräýiň. Bolýa onda daşyny eşidiler ýaly ediň. Kime jaň edýäs? Dos oglandan birini aýlap göräýiň. Aha. Serdary aýlaýyn diňe. Alo, Myrat, salowmaleýkim. Waleýkimessalam, salykmy? Däl agam, gowy ýagdaýlar. Şükür, ýagşymyz. Şu wagt bar-a, ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi gepleşikde otyryn-da, bir sowal bar, ony

Pakistan Yslam Respublikasynyň paýtagty Yslamabad. Yslamabad. Indi bilersiň. Dogry dälmi? Indi aýlaýar ol indi. Aýlaýar, giçdi. Giçdi. Şasenem, size-de şeýle sowal. Mongoliýanyň paýtagty nire? Mongoliýanyň özi nire bolýar diýsene. Mongoliýany bilýärsiň-ä? Mongollar. Mongollar döwletdi diýip eşitdim ýöne. Melkan taryhy. Ýa taryhçy şuwadam bar Mongoliýa döwleti. Ýok, bardyr welin aslynda kän bir ugrum ýok geografiýa bilen. Şeýlemi? Aý ugruň bolmasa Künç daýza bir sorag geografiýadan düşdüdä. Mongoliýanyň paýtagty birine jaň edip kömek sorap bilersiňiz. Telefona jaň edäýiň. Hawa, şeýdä. Alo. Salam Şatlyk gowmy. Daşyny eşdiler ýaly däl. Hawa gowy hudaýa şükür. Şatlyk men şu wagt Mergen agaň zehi ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi gepleşiginde dä welin bir sorag berildi welin şo soragy bilmäne kömek edip bilmersiňizmi? Hany näme soragmyş göreli. Mongollar döwletiniň paýtagty.

Mongoliýanyň paýtagty. Mongoliýanyň paýtagty. Mongoliýanyň paýtagty Altaýmy? Alýaňmy, kabul edýäňmi? Mongoliýanyň paýtagty. Mongoliýanyň paýtagty nire? Altaý, Russiýa Federasiýasyna degişli bir ülke. Mongoliýa özi aýratyn döwlet. Şatlyk diýeniňem Alty aý bolaýmasa diýä Mongoliýa beräýjek bolýam Russiýa Federasiýasynyň bir bölegini. Bilmediňiz dogry dämi hiç hili jogabym ýok. Mongoliýanyň paýtagty Ulan Bator. Ulan Bator. Ulan Bator. Bolýa. Ikinji tapgyryň soňky sowallary her haýsyňyza aýratynlykda ýeňiljek tapmaça. Resul üns beriň. Ýekeje gaýyk bar. Derýaň o ýüzüne geçmeli. Iki ogul, birem ata. Kakalary bar, iki sanem ogly bar. Gaýyga üç bolup münüp bilenoklar. Ýa-da iki ogul münmeli, ýa-da kakasynyň ýeke özi münmeli. Gaýyk bilen olar derýaň o kenaryna nädip geçmeli? Ýöne bir gezekde däl. Iki gezegem geçip bolýa. Eger iki adam münjek bolsa, iki ogul münmeli. Bir adam münjek bolsa-da, tapawudy ýok, bir birden münübilýärler. Kakasy bilen bir ogly münübilenok-da. Hä, bir ogly münübilenok. Iki adam boljak bolsa, hökman iki ogly bolmaly. Bir adam boljakka tapawudy ýok, her haýsy aýratynam münübilýär. Aýam ol bir gaýyga mündür däne gowy bir başlaly. Birinji kakasy. Birinji kakasy mündi, gitdi. Dogrymy o kenara düşdi. Iki oglan bärde garaşyp otyr. Gaýyk gelmeländi yzyna. Hawa, gaýyk näme awtomatmy? Pultlymy ol? Be. Onda bir ogly

Göz öňüňe gelýärmi? Aşgabat şäherinde ýokary amatlykly jaýlar göz öňüňe getir. Ýöne bir geň enaýy ýagdaýy bar jaýyň. Birinji gatda bir adam ýaşaýar. Ikinji gatda iki adam ýaşaýar. Üçünji gatda üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. On ikinji gatda on iki adam ýaşaýar. Indi, şol jaýyň liftiniň haýsy düwmesi has köp basylýar? Birinji gatda bir adam ýaşaýar. On ikinji gatda on iki adam ýaşaýar. Gatma-gat bir adam köpelip gidýär. Haýsy düwme köp basylýar? Birinji etaždaky köp basylar-da. Ýok. Bir bilen on ikiň aralygyndaky düwmeleň haýsy, birlik sanmy, ikilik sanmy, üçlük sanmy, on ikilikmi, haýsy köp basylýar? Liftiň içine münýäň on, on iki sany düwme bar-a, dogry dälmi? Şunuň haýsy köp basylýar. Onkam basylyp bilýär i biram basylyp bilýärda. Sebäbi o taýda ýokardakylar aşak düşjek bolsa biri basmaly bolýar, birdakylar ýokary galjak bolsa onunkini basmaly bolarlarda. Onsoň şolaň haýsy köp basylýar. Pikirim birin birlik duma. Birlik duma köp basylar dogry dämi.

Käbir adam on ikilik diýäýjek bolýar da, on iki, oý, on iki adam ýaşaýan bolsa-da. Ýok, hemmedeem bire basmaly-a barybir. Bire basmaly. Dogry dälmi? Birlik düwme köp basylýar. Şeýlelik bilen hem ikinji tapgyrymyz-a tamam boldy. Bir gowy aýdymlaryň birini diňleýäs we yzyndan üçünji tapgyra mynaşýas.

Mähriban tomaşaçylar, Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on dokuzynjy sanynyň üçünji tapgyry. Resul Çopanow, Şasenem Babaýewa. Üçünji tapgyrda fotosoraglar bar. Paýhas çeşmesi atly ajaýyp kitap bar. Şol kitapda ata-babalardan gelýän nakyllar, atalar sözleri jemlenen. Şol nakyllardan, atalar sözlerinden. Her haýsyňyza aýratynlykda üç sowal. Indi Resul, üns beriň. Şu soraglary, sözleri jemleseň, bir nakyl emele gelmeli. Nakyl bolýar-da. Hawa. Iňňe bolar. Iňňe. Hum. Thyýewe. Hawa, ikinji iňlis sözi bar, oka. Thyýewe. Şa senem, sizem okaň. Thyýewe.

Siw bilen düýäň ortalan. O näme? Will. Will näme? Geljek zaman. Dogry dälmi? Diýmek şu siw bilsek. Yzyny bilip bolýar. Yzyny bilip bolýar-da. Iňňe. Iňňäni plan zat eden. Ha? Iňňe bolmasa. Ýok. Bolmasa däl. Iňňäni plan zat eden, düýänem plan zat eder diýýär-dä ata-babalarymyz. Iňňäni tapan düýänem tapar. Ýok, tapmak däl ol. Indi meselem, obada-garada bir mal-hal bolýar-a, dogry dälmi? Alabaýmy saklaýarsyňyz-a? Hawa. Alabaý esasy näme edýär? Öýde goragçy, dogry dälmi? Nämeden goraýar? Öýe birden kim girse? Ogry ýene girse. Indi syw näme? Ogry bolýada. Ogurlamak. Ogurlamak. Indi goşany. Iňňe ogurlansa düýe. Iňňe ogur, iňňe ogurlansa düýe. Iňňäni ogurlan. Düýänem ogurlar. Iňňe ogurlan. Düýänem ogurlar. Düýe-de ogurlar diýýär türkmen halky. He Kemal diýýärler dagy näme planlar alypdyr-da bäş manat, bir manat alypdyr-da diýilýär-dä. Şo bir manady ogurlan. Million manadam ogurlar. Hawa, şoň ýaly ýa-da iňňe ogurlan düýe-de ogurlar diýýär. Şasenem, üns beriň. Näme görýäs? Ikilik san. Yzyndan? Dag goçy. Goç. Iki goç. Iki goç. If. If näme? Eger-de. Iki goç näme etse? Dördünji surat näme? Iki goç uruşsa, Iki goç. uruşsa, uruşýarlar da da, ha, iki goç uruşsa, aşa Möjek. setire geçýär. Möjek, hawa, möjegiň näme o? Willem ar er geljek zaman diýdik, dogry dälmi? Möjegiň näme onda iň soňky ýazylan näme? Bon appetit. Bon appetit diýip näme diýilýär? Haçan diýilýär bon appetit? Ikiwaç uruşsa. Ikiwaç uruşsa, möjegiň. Bir möjek bar-da, Altayda. Hawa, bir möjek gowy, şonuň üçin möjegiň. Bon apetidi bilmeli, bon appetit haçan diýilýär iňlis dilinde? Adam näme edip durka bon appetit diýilýär? Appetit näme? Apetit näme apetit? Apetit bolanda. Iýip içgin. Iýmek dämi? Apetit iýmek. Iýip duran adama näme diýilýär? Apetit. Iýip duran adam. Iýip duran adam hany bir adam iýip nahar iýip dursa sen bärden gelýän näme diýýäň şoňa? Apetit. Ýardam berýäň ber diýýäň. Işdäň açyk bolsun. Işdäň açyk bolsun diýýär. Bon apetit işdäň açyk bolsun diýmek. Hä. Indi geljek zaman işdäsi açylar. Muny goç ýaz. Iki goç uruşsa. Aha. Möjegiň. Möjegiň içde. Möjegiň içdäsi açylar. Iki goç uruşsa, böriň içdäsi açylar diýýär türkmen halky. Düşýäňmi? Düşnükli? Indi ol köplenç näme? Iki garyndaş, ýa bir iki tiredeş, umuman bir diňe bir Ýaňky göçme manyda almalylar bu ýerde. Iki dost urşsa, duşman hezil edýär. Duşmanyň işdäsi açylýar. Şoň ýaly. Türkmen halkynda agzalak bolsa, duşmanyň işdäsi açylýar. Şoň üçin agzybirlik, umuman agzybirlik mowzugyna degişlidir-le bu. Resul, Haý, tüweleme. Giden söz-aý, Kirpili obasynda, Kirpili obasynda Goýun bakyp ýörkäň okarsyň diýip pikir edýän. Albert Hauwe Malice Aha. Ilany dert bima. Ol, näme ol? Birinji söz. Ol. Ol. Hemmesi. Hemme dert. Hemme dert. Aha, hemme dert. Hauwe, Hauwe. Indi şo kerpijiň ýüzündäkini oka. Näme? Have. Have. Ine, Resul Çopanow have diýen sözi have diýip okaýar. Have diýmek näme? Bar diýmek. Bar, bar diýmek. Hemme derdiň. Bar ýerinde. Ýok, hemme derdiň nämesi bar? Indi molitwa näme? Molitwa. Rus, rus dilinde molitwa näme? Do. Molitwa näme? Töw. Doga. Doga. Doga, molitwa, doga. Hemme derdiň dogasy bar. A, hemme derdiň dogasy bar. Onsoň näme indi aşaka geçýäs, näme şol? Söýgi derdi. Söýgi, love, love söýgi. Söýgi derdi bi bil. Bi, ýa molitwa näme diýdik? Näme diýip terjime etdik? Doga diýdik, hä? Molitwa doga. Söýgi derdiň. Hemme derde bar doga, söýgi derdi Bi Bidoga. Bidoga. Bidoga. Hemme derde bar doga, söýgi derdi bidoga diýýär türkmen halky. Ata-babalarymyzda şeý diýilýän eken. Aý, söýýän, köýýän ýok. Söýgi aý garaz bar-da. Dowam edýäs. Hany onda, Şasenem. Sözlem okaýaňyz, sözi.

Don't say näme? Don't say bolanda, don't bolanda. Ýokluk bolmasy dogry dälmi? Don't bolanda. Say näme? Say. Bolýar. Onda aşakdaky her bir speak näme? Speak bolanda, okamak. Ine tüweleme. Şahin hem speak diýen sözi öwrenmek, okamak diýip terjime edýär, öwrenmek diýip terjime edýär. Aslynda speak diýmek. Geplemek. Geplemek. Geplemek, gürlemek. Bolýa. Speak man näme man? Man. Bilemok ýa. Man uly maşyn diýen boldy. Man näme? Bilemok. Adam. Adam. Her üýrene it diýilmez. Her. Her gepläne. Her gepläne. Her gepläne adam. Adam. Her üýrene it, her gepleşene adam diýmezler diýýär. Ata-babalarymyzyň aýtmadyk sözi ýok eken. Dowam edýäs. Hany, Resul Çopanow okan. Dewiçistwo. Dewiçistwo. Dewiçistwo näme? Dewiçistwo. Gyz wagty-da. Gyzyň wagty. Zenan maşgalaň gyz wagty, gyzlyk. Gyzlykda. Gyzlykda gyzyl. Gyzyl? Aha. Girl. Girl. Girl näme?

bolmak bolmak indi gyzlykda gyzyl gyz nädip ýaman aýal bolduň diýýär nädip ýaman aýal bolduň içi ýanandyr da gyz gara gowy nädip beýle erbet aýal bolduň gyzlykda gyzyl gyz diýýär nädip ýaman aýal bolduň diýýär düşündiňmi bolýa şasenem anandan.

Barmak boýly bagt dile. Barmak boýly bagt dile diýýä türkmen halky. Gyza altyn tagt dileme, barmak boýda bagt dile diýýän ekenler. Şonuň üçin barmak boýda bagtyň bolsun Şadenem. O Garybyňa duşup Garyp baka gerek däl. Baý bolsun. Ýa ady Garybym bolsa Özi baý boldy. Hawa. Şeýlelik bilenem, mähriban tomaşaçylar, Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on dokuzynjy sany tamam bolýar. Myhmanlarymyz, biziň zehinli aýdymçylarymyz Şasenem Babaýewa, Resul Çopanowa siziň adyňyzdan, studiýamyzyň adyndan köp sagbolsun aýdýarys. Owazyňyz elmydama belentden ýaňlansyn, täze-täze aýdymlaryňyz bilen öz muşdaklaryňyzy begendirin, öý-ojagyňyz abadan bolsun. Mähriban tomaşaçylar, Gepleşik meniň YouTube kanalymda goýlar Mergen Annamhamedowa atly YouTube kanaly hökman agza boluň Gyzykly wideolar ajaýyp şygyrlar syýahatlar şunuň ýaly ajaýyp gepleşikler şol kanalda goýlar Ýeneki gepleşiklerde görüşýänçä hoş sag boluň Gepleşik hakyndaky pikirleriňizi teklipleriňizi şu wideoň aşagyndaky teswirde-de ýazyp bilersiňiz ýöne gönden göni meň özüm bilen habarlaşjak bolsaňyz onda Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi gmail nokat kom elektron salga ýa-da meň instagram sahypama ýazyp ugradyp bilersiňiz. Janyňyz sag bolsun öý ojagyňyz abadan bolsun.